Wel dyma ni, nôl gyda'r Ystad Morgan eto uh, i wneud cyfres arall o gynweliadau ar materion gwlad a byd. Wel Ystad, fe fi oedd y Michael Lees yn trafod, ac mae pawb yn dweud bod nhw uh, yn biased, bod nhw ddim yn, uh, wedi bod yn chwarae teg gyda, gyda pleidlais Brexit. Ddechreuwn ni gyda Sir Siôn Prif Gefn Cymraeg, be, gyda Royal Prerogative, beth yn union, o le ddethodd hwnna, a beth ydy e?
Royal Prerogative oedd awdurdod y brenin, neu'r frenhines, awdurdod oedd yn gryfach nag awdurdod y Senedd. Mewn rhai canrifoedd yn ôl, roedd e'n awdurdod unbenol, dictatorial. Roedd y Senedd yn pasio penderfyniadau a mi roedd teyrn fel Harri Rwythfed yn dweud na. Dyna fe. Ta fe yw'r boss. Roedd e'n atebol i'r bôd mawr. A neb arall.
Sub deo et lege. Ie. Yeah. Ac yn, uh, yn credu yn yr hyn oedd yn galw the divine right of kings. Ie. Yeah.
Dyna oedd ei agwedd e, a mi roedd e yn newid ac yn diddymu Yr hyn oedd y Senedd yn wneud fel oedd yn dymuno. Dyna benllanw yr awdurdod brenhinol oedd yn hollol ormesol. Ie. Erbyn heddi, mae hwnna wedi disgyn... Ar draws y canrifoedd. Ar draws y canrifoedd, diolch i'r nefoedd, i fod yn nesa peth i ddim. A'r unig gwestiwn oedd y tŷ, oedd y llys yn gorfod ei benderfynu A oedd, a oes 'na ddigon o rym ac awdurdod ar ôl yna, oes 'na ddigon o remnant o awdurdod ar ôl yna i gael ei ddefnyddio i gychwyn Article 50? Cwestiwn syml.
Dim byd i wneud efo p'un a oedd y llys o blaid neu yn erbyn Brexit neu dim byd felly o gwbl. Ac wrth gwrs, Mae'r broblem yn codi, nid am bod y Llywodraeth eisiau fynd mewn i olion y canol oesoedd i weld beth ydy'u sefyllfa nhw, ond am fod nhw mewn sefyllfa o embaras. Maen nhw'n methu â gwarantu y gallen nhw gario'r tir cyffredin i gychwyn Article 50. Cwestiwn, o greisis gwleidyddol ydy e. Yn hytrach na...
Nid creisis cyfansoddiadol, does dim byd yn wrong ar y cyfansoddiad.
Hanfod Llywodraeth, hawl Llywodraeth ydy bod ganddi hi y mandate i lwyddo i basio trwy'r Tŷ Cyffredin yr hyn sydd yn gwbl angenrheidiol i'w bywyd hi. Dyw hi ddim yn gallu gwneud hynny Felly, mae wedi colli ei manded a'i hawl. So mae wedi mynd nawr i apelio eto, os enillith hi? Os ydy'r un penderfyniad yn cael ei gyrraedd yn yr estyniad nesaf, sef y goruchel lys, a fydd hynny yn wythnos gyntaf mis Rhagfyr, os dwi'n gofio'n iawn, a mi fydd y cyhoeddiad yn cael ei wneud ar ôl rhai wythnosau. Os dyw hwnna'n aros yr un peth, yna mae yna broblem aruthrol fawr ac falle bydd yn yn eu gorfodi nhw i etholiad. Ond sut yn y byd ych chi'n ymladd yr etholiad? Bydd 'da chi ddwy blaid geidwadol. Ie. Bydd un o blaid aros fewn a'r llall o blaid dod allan. Falle bydd y ddwy blaid Lafur
yn, yn herwne Ewrop. Dyn a ŵyr lle fydd y blaid Lafur, Rhian, ond fydd i Llwch Pentro, bydd na ddim arweiniad cryf a cadarn na fydd. a chredadwy. Na fydd. Na fydd. Dwytha'r modd. Ond os bydd ni'n mynd o ochr May, yeah. Bydd hi ar gyfer eich ffil. Bydd hi? O, bydd, wrth gwrs, fydd hi'n gallu defnyddio'r prerogatif. Bydd hi'n gallu defnyddio yr anachronism hanesyddol rhyfel yma, rhyfedd yma sydd yn remnant o awdurdod unbenaethol y Brenin. Ffliwc, hollol. Ac Mae'n ddigon rhwydd i chi weld y dadansoddiad manwl ysgolheigedd cydwybodol nath y llys mynd trwy y cyfan i gyd, o'r cychwyn cynta. Ie, ond nhw ddim yn meddwl am beth oedd yr issue. Dim o gwbl, dim o gwbl.
Ymchwil hanesyddol, gyfreithiol, berffeth, gydwybodol. Ie. Alle dim pobl ar wyneb daear yr uniaid yn well a mae fe'n warthus bod nhw'n cael eu condemnio am hyn. A'r holl siarad a dweud 'o, maen nhw wedi mynd yn erbyn y Senedd' ac yn y blaen. Maen nhw wedi gwneud y job mae barnwr i fod i wneud yn ôl y llw mae'n gymeryd. A wyt ti'n dweud, ac i fod yn onest, maen nhw wedi wneud rhywbeth sydd yn ddemocratig o ochr y wlad a'r pobl. Ond dyma beth yw rheol cyfraith. Ie. Beth oedd y bobl yn disgwyl fel arall, ond yn disgwyl iddon nhw i fynd i droi yn erbyn rheol cyfraith? Oedd, oedd, yn amlwg.
Oedd, oedd Farage a Boris a'r bois yna, a'r papyrau, yn disgwyl i rain i fod yn, beth, yn biased neu beth? Dwi, dwi'n credu bod ymddygiad y Llywodraeth yn, yn sâl iawn, a mi godes i'r mater yn y tŷ yeah. uh, rai, rai dyddiau yn ôl, fel yeah. llawer o rai. A er bod y Llywodraeth yn gweud, o, dyn ni'n derbyn bod y barnwyr wedi ymddwyn yn ddilys, ond mae yna ddwy ochr i'r giniog. O'n nhw'n gwrthod condemnio y wasg. Gwbl. Mae'r wasg wedi ymddwyn yn guedd. Ie. A mae 'na ddwy ochr i hyn. Os dych chi o blaid y barnwyr, mi ddylech chi fod yn fodlon rhoi ffon ar gefn y wasg. Mor syml â hynny. Ie, ie, ie.
Wel, gewn ni weld beth ddigwyddith.
Gewn ni weld beth ddigwyddith. Hwyl nawr. Cai,